Is-sena tat-tajba minn hawn ftit oħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistiedna tiegħi l-Avukat Josien Cutajar, l-ewwel Membru Parlamentari Ewropew mill-gżira ta' Għawdex. Josie meta ġiet eletta fil-Parlament Ewropew kien għad laqqas biss għandha 30 sena. Dawn l-aħħar erba' snin fil-Parlament Ewropew kienu intensivi, Covid, Brexit, il-kunflitt tal-Ukraina. Josienne, kif tiddiskrivihom dawn l-erba' snin? Josienne hija l-iżgħar mill-aħwa u bejnha u bejn oħtha hemm disa' snin. Mistagħġbin kemm jixxiebħu, ġifieri jista' jkun li ltqajt ma' oħtha u mingħajr li kett titkellem ma' Josienne. Prime Time jibda issa. Prime Time,

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum l-Erbgħa 5 ta' April, lura fl-2009 bħal llum fil-5 ta' April litteralment kulħadd kien bla kliem għax kienet ħarġet l-aħbar li L'Aquila fl-Italja kien intlaqat b'terrimot li letteralment ħalla ħerba sħiħa warajh. Lanqas nista' nirrealizza li dan kollu ġara erbatax-il sen ilu, din l-aħbar qiesha ġrat ftit tas-snin ilu u mhux erbatax. Wasal il-ħin issa biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla. Min jafha mill-viċin kulħadd jgħid kemm hi kwieta u kalma. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-Avukat Josianne Cutajar. Kif inhi Josianne? Alright. Serata t-tajba, grazzi. Tajjeb, grazzi. Talli Grazzi aċċettajt tal-istedina. L-istedina. Isma' ilqajtek bil-Pink Floyd. Bil-mużika favorita, eh? Isma', dawn mhux tal-ġenerazzjoni tiegħek. Ija, ma dawn dis Tkew mużika li ma jmutu qatt, fil-verità. Kelli kurżità jien biex inkun naf kif għandek dil-passjoni għal Pink Floyd. Jiena tlajt dejjem mal-papà nisma' dil-mużika allura l-qalb immens. Tista' takkomoda ruħek ġo żjell. Jiena ħadt posti għax it-tradizzjoni tagħna hija li nirreġistra għal kulħadd min jiġi hawn. Tajjeb. Anke ħabba finijiet ta' Covid, eh? Importanti.
Għandi bżonn isem u kunjom. Ġo żjell, kutajjar.
Data tat-twelid? 27 ta' Diċembru. Għal naqra mhux fil-Milied.
Għal naqra. 1989. 89, kemm int iżgħar minni? Mhux sew, eh? Fejn int imwielda? Nikbru qegħdin, eh?
Imwielda Għawdex? Jiena mwielda r-Rabat Għawdex. Mwielda r-Rabat Għawdex.
Issa qaluli li għal din għandek lista sħiħa. Residenti. Residenti primarjament in-Nadur Għawdex. Imbagħad wara n-Nadur. Tlaqna l-lista. Birkirkara, Malta. Ħa sservina l-karta. Brussell.
U darba fix-xahar Strasburgu wkoll. Strasburgu.
Professjoni? Avukat, bħalissa membru tal-Parlament Ewropew.
Josiane, kurżità. Meta tħares lejn il-mappa, tal-Ewropa, Malta litteralment vera żgħira. Tikka hekk bilkemm tidher, imma leħinna jinstema' fil-Parlament Ewropew. Hu essenzjali għaliex aħna l-iżgħar membru stat u bil-ammont ta' membri parlamentari Ewropew li għandna rridu nagħmlu ħilitna biex inwasslu l-messaġġ, irridu nkunu aħna. U iva, bilkemm tidher u kien hemm sitwazzjonijiet ukoll Fejn fuq mappa laqqas biss ipenġuna u dejjem ngħolli idejja waqt xi intervent fil-kumitat u l-ewwel nagħmel l-intervent u mbagħad bi tbissima ma b'mod sod ngħidilhom, isma', Malta li żgħar membru stat għandha tkun tidher anki jekk tikka f'nofs il-Mediterran, il għaliex aħna ugwali. U hekk għandu jkun.
Kienu erba' snin intensivi, Brexit, Covid, il-kunflitt tal-Ukraina, hekk kif tiddeskrivihom dawn l-erba' snin fil-Parlament? Erba' snin ta' ħidma ma taqta' xejn fejn kien hemm sfida wara l-oħra kif qed tgħid inti fejn kellna wkoll naħdmu iktar biex inkunu wkoll reattivi fil-ħin għaliex wara kollox xogħol il-politikant huwa li fil-maltemp ikun hemmhekk iħoss il-polz tal-poplu u skont is-sitwazzjoni soċjoekonomika u anke dik ta' saħħa li kellna fl-aħħar snin u xhur irridu naġixxu b'tali mod li nkunu relevanti għall-bżonnijiet ta' dak il-mument. Josian, inti kont voċifera ħafna u tkellimt ħafna fil-Parlament Ewropew fuq il-politika tal-gżejjer. Ekku. Għal qalbek ħafna l-politika tal-gżejjer. Ċertament ma tistax tonqos, jien Għawdxija, apparti li Maltija, u għalhekk nifhem first hand l-isfidi li hemm għall-persuni li ġejjin mill-gżejjer. Aħna, pereżempju, irridu naffaċċjaw iktar Trasport, fit-tul għandek ukoll l-aspett li aħna niddependu mill-ajruplan biex nivvjaġġaw għall-kontinent tal-Ewropa, l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Għandek ukoll it-trasport bil-baħar li huwa importanti biex nivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex bilfors bil-baħar f'dal-każ. Għaliex dan ifisser ukoll li hemm iktar ħin li trid tippjana biex tasal minn post għal ieħor ifisser iktar Inqas options kultant biex tivvjaġġi għaliex jiena u l-kollegi ma nistgħux naqbdu l-karozza jew inkella l-ferrovija, train, biex naslu minn pajjiżna għall-post tax-xogħol tagħna. U għalhekk dan jgħinni nifhem aħjar u nwassal il-vuċi aħjar ta' kemm hu importanti li n-nies li ġejjin mill-gżejjer inkunu vuċi għalihom. Il għaliex hija punt ukoll ta' ġustizzja soċjali li min ġej minn gżejjer bħalna ma jbatix hija kwistjoni ta' free movement ta' ħelsien ukoll fejn jidħol il-moviment tal-persuni li huwa dritt fundamentali fi dan l-Unjoni Ewropea u dan ifisser li rridu nagħtu attenzjoni iktar speċifiċa speċifika li jista' jkun tfisser ukoll regoli differenti minn reġjuni oħrajn. Gżejjer.
José, meta tkellimt mal-mummy, Għad li dik tikber kemm tikber, teqfad żgħira.
Ejja, xi żgħira mill-familja wara disa' snin. Wara disa' snin.
Ejja, ejja. U apparti minn hekk, anke fit-tul ma fini xejn. Ġieli jgħiduli meta jarawni, ikun hemm xi ħadd jarani fuq it-television dejjem u jintaqa' miegħi Għall-ewwel darba wiċċ imb wiċċ għidli kemm ma fik xejn. Għalhekk tibqa' żgħira mela wkoll. Ejja, avolja nilbes naqa' takkuna kultant imma xorta żgħira. Bejnek u bejn oħtok hemm disa' snin imma mistagħġbin kemm tixxiebħu. Ejja, iva.
Tgħidx kemm jiltaqgħu nies m'oħtok Antonella minn għalihom qed ikellmu lilek. Eħe, u kultant tispjegalhom u xorta jibqgħu ma jifhmuhiex. Jiġifieri kultant ikollha tirrepeti tliet darbiet biex forsi jifhmu jew jirrealizzaw wara Illi ma kontx jien imma kienet. Wara xi konversazzjoni twila mbagħad jirrealizzaw li kienu qed jitkellmu. Eżatt, eżatt, u ġieli tgħidilhom u xorta. Min jaf kemm taqla' tgħanniq, kritika, suġġerimenti għan-nom tiegħi u minn hawnhekk nirringrazzjaha għax kienet tappoġġ għalija minn meta kont żgħira f'kull m'għamilt.

Għas-soċjal, għall-ugwaljanza. Iva, fejn jidħol l-aspett soċjali dan huwa qasam li hu għal qalbi ħafna. Il għaliex wara kollox aħna lkoll umani, lkoll kemm aħna huwa importanti illi nifhmu u napprezzaw lil dawk ta' madwarna u napprezzaw u nifhmu li kulħadd ikun għaddej minn sfida jew oħra f'mument partikolari f'ħajtu u m'hemm xejn isbaħ li fil-ħajja tkun hemm għall-oħrajn Il għaliex f'dawn il-mumenti ta' sfida huwa sabiħ li nkunu nistgħu wkoll nagħtu xi ħaġa lura lil membri tal-familja tagħna, lil kollegi, lil ħbieb, nies fis-soċjetà li jkunu għaddejjin minn problemi, minn mard, minn sitwazzjonijiet diffiċli. Is-soċjal huwa dak li jżommni għaddejja fil-politika fil-verità. Il għaliex il-politika u li tkun public figure ifisser li għandek ukoll ċertu sfidi nuqqas ta' privatezza li jkun nifsek imma l-isbaħ mumenti sinċerament mhumiex biss huwa ta' sodisfazzjon meta naħdem fuq xi fajl partikolari bħal dan tal-gżejjer li semmejna imma huwa sodisfazzjon ħafna ikbar meta jkun hemm anke persuna waħda li għaddejja minn tbatija u tkun smajtha u għentha jista' jkun ma tista' tagħmlilha xejn imma l-fatt li tkun smajtha darba minnhom bagħatli tifel bawtiżmu fuq il-Facebook il għaliex tkellimt fuq is-sitwazzjoni ta' abbuż u vjolenza domestika u kemm irridu ngħinu anki t-tfal tagħna u bagħatli qalli grazzi li tkellimt f'isimna għax il-mama tiegħi għaddejja minn sitwazzjoni u tlabtha n-numru u ċempiltlu u qaltli tgħidx kemm apprezza x'qallha mommy hemm xi ħadd li qed jiftakar fina u dawn huma l-affarijiet is-sbieħ fil-politika. Il għaliex wara kollox qegħdin hemmhekk għandna pjattaforma li tawilna tawilna n-nies u importanti li mhux biss inwettqu l-ħidma teknika tagħna imma nkunu hemm ukoll għall-oħrajn u nqajmu kuxjenza fuq pjagi soċjali li għadhom jeżistu. Josien, Ma nafx jekk hux vera jew le, imma għandi ħabbiba tiegħi min-Nadur. Hu għad li jiena u Josien meta konni żgħar, Konna mmorru nkantaw l-anzjani. Veru? Konna mmorru ma' taċ-ċentru fil-Milied, ngħodulhom xi cake jew xi ħaġa li tgħodd għalihom u nkantawlhom il-Christmas carols. U l-vuċi tiegħek f'liema? Le, le, imma biex niftiehmu jiena iktar kont inkun hemm nitbissmilhom, inkellimhom, nintefa' ta' parsi qed inkanta imma ma ngħajatx, iktar taf kif, vuċi baxxa.
Baxxa għaliex innistona ħafna, jiġifieri. Però isma' l-mużika qiegħda fil-familja. Hija, hija. Il-papà jdoqq? Il-Papa jdoqq id-drums. Xi ħaġa li għadu m'għallimnix s'issa. Tixtieq titgħallem id-drums? Ija, ija. It's never too late. Dejjem tista' tibda. Le, le, le. Forsi fil-ħajja ta' wara l-politika jew min jaf. Issir xi drummer.
Ikollok xi rock band kbira. Infatti ngħidilhom biex niċċajta, ngħidilhom forsi kieku ma kontx fil-politika tarawni ma' xi rock band u nkun għaddejja. Però anke l-partner tiegħek George għandu l-band tiegħu wkoll. Ukoll, għandi hemm George u li Ovvjament il-band kantiera imma wkoll il-mużika, idoqq l-accordion ukoll apparti l-band. George qalli meta jkollna wirja importanti ta' kantiera qalli kważi kważi tkun iktar emozzjonata u eċċitata minni. Ija eh?
Veru?
Iva, ma nkunx qiegħda tajjeb minn aspett li jaqbadni ħafna eċċitament u nfatti anki jekk inkun qed insegwi performance tagħhom fejn tkun kompetittiva nippreferi nħebbha fin-nies. Biex għax kif tkun bil-qiegħda fuq quddiem l-eċitament taf kif trid tirregolah u toqgħod. Allura aħjar tkun fejn ma tantx tidher ta' ma nidhirx fid-dlam. Isma' nista' nimmaġina jekk ikun huma mejda l-Ġorġ u l-Papà dejjem jitkellmu fuq il-mużika. Ija, l-Papà għandu ovvjament huwa proud ħafna b'Ġorġ, ukoll bin-neputi għaliex in-neputi ikanta. Jiġifieri litteralment baqgħet miexja l-mużika għal ġenerazzjonijiet il-ġodda. Iva, iva, tant hu qed jitgħallem il-pjanu, allura l-papà jemozzjona ruħu meta jarahom jagħmlu xi performance il għaliex il-mużika hi għal qalbu ħafna u jieħu pjaċir li hemm ukoll ma' min jitkellem dwar il-passjoni ta' ħajtu li hi l-mużika. Mela ismagħni jekk titgħallem id-drums inti, might as well taqdu band bejnietkom tal-familja. Ija, min jaf, forsi 'l quddiem. Imbagħad tistidinna bil-band il-ġdida. Eżatt, bil-band il-ġdida.
Nagħmlu playlist, ħammur wara waqfa sejra ta' reklami l-konversazzjoni ma' Ġożjan ħad tkompli dal-waqt pa' hemmhekk.
Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. Glutex, gluten-free traditional Maltese products, so yummy you won't taste the difference!

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ħafna tal-avukat Josien Kutajer l il membru parlamentari Ewropew mill-gżira Għawċija u ma jissax jonqos la edha hawnhekk nitkellmu naqabla Għawċi. Għax jiena tgħallimt xi ħaġa fuq Għawdex u fuq id-djaletti t'Għawdex. Hawnhekk kien hawn The Travellers f'Jannar li għadda u spjegawli li Għawdex għalkemm żgħir, xorta waħda d-djaletti varja minn lokalità għall-oħra. Iva, vera, d-djaletti jvarjaw u apparti Għawdex anke Malta hemm id-djaletti. Waħda mill-isbaħ affarijiet li kont nieħu gost fil-kampanja elettorali, illi tkun stressanti ħafna imma fiha ċertu mumenti sbieħ ħafna, li mmur fl-irħula speċjalment Malta fejn forsi ma nkunx żort u smajt id-djalett U nisma' djaletti u ngħid ara hawn hekk ukoll jgħawġu bħalna u mbagħad neqleb bl-Għawdxi eh ukoll magħhom. Mela ħa naraw naqra x'se ngħidulek, jien minn Nadur. U bħala Nadurija, n-Nadurin ngħawġu ħafna aħna. Issa għidli naqra fraża ħalli nisimgħek titkellem bl-Għawdxi. Ara ġejja.
Mela jien meta kint żgħira kint immur l-iskola u dejjem kint inħobb nistudja. Imma dejjem kint immur nħibb nħibb immur il-baħar ukiel. U apparti li mmur il-baħar, fis-sajf kint inħibb il-barbecues għadni s'issa u nikil il-laħam u r-rabbi x-xaħam ukiel. U mbagħad irridu naraw kif ħa nazzjo.
Kif qlibt bl-Għawdxi. Allura kurżità, meta tmur id-dar, għand il-mummy, b'mod awtomatiku taqleb l-għawġ imbagħad magħhom. Ejja, b'mod awtomatiku, anke meta jċempel il-mobile, jekk ċemplitli ommi, missieri, xi ħadd tad-dar jew inkella xi ħadd Għawdxi, nkun, quddiem min inkun, bl-Għawdxi ħa nkellmu, ovvja. Ara x'konfużjoni Brussell jekk tkun qed titkellem ma' xi ħadd bl-Ingliż, ma' xi kollega bil-Malti u jċempillek xi ħadd bl-Għawdxi. Ejwa, ġieli ma niswiċċjax mill-ewwel jew ngħid kelma li suppost ħa toħroġ Bl-Għawdxi u toħroġ bejn Għawdxi u Malta u ma tiftiehemx jiġifieri.
Josian, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Hekk, kif qed tħares lejha l-kumplament ta' din is-sena, l-2023? Inħares lejha b'mod pożittiv li nkomplu wkoll naħdmu, naħdem b'risq il-poplu Malti u Għawdxi li eleġġieni, filwaqt li nkompli nintaqa' wkoll mal-Maltin u l-Għawdxin madwar l-irħula u l-bliet tagħna u napprezza l-kulturi l għaliex jien għandi Għal qalbi ħafna il-Karnival li dis-sena rġajna stajna ngawdu, il-festi tagħna, il-kultura li huma tant għal qalbna u rridu nkomplu naħdmu biex nappoġġjawhom ukoll. Jien qaluli li waħda mill-iktar affarijiet li tieħu gost tagħmel huwa li tmur tiltaqa' man-nies. Iwa, ituni l-enerġija. Il għaliex wara ġimgħa impenjattiva anke kieku nkun għejjiena bil-ħidma, in-nies jerġgħu jtuk l-enerġija u minn hawnhekk insellem ukoll lill-elettorat li l-ewwel fidna duru eventwalment Minn pajjiż ħieħ urieni fiduċja x'kieku mhux qiegħed hawnhekk. Josien, grazzi ħafna, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik għandna żejt taż-żebbuġa li jekk tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berocca għax naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens. Għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-ikbar konċentrazzjoni u bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba naturali. Is-sena tat-tajba. Grazzi lilek ukoll lill-isponsors u kollox ħa nkun qed nutilizza eh, l għaliex iż-żejt taż-żebbuġa għal qalbi mmens, it-tejiet jikkalmawni U l-vitamini essenzjali biex nibqa' ngħaddi. Importanti wkoll.
Kif tgħidu l-Għawdxin m'hemmx imniex. M'hemmx imniex.
M'hemmx imniex.
Grazzi ħafna u s-sena tat-tajba. Grazzi lilek u lil dawk li jsegwuna.
Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, nawguralkom il-lejl it-tajba, il-lejl it-tajjeb u tinsewx niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra. Saħħa.

Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.
Prime Time Jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Eva Garden.
Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.